Intant, nilqgħu magħna lil Kane Said, kellek il-birthday hux? Iva, hekk hu. Happy birthday, kellek ġurnata tajba? Iva, nirringrazzja lil Alla. Taf li qattajtha l-Belt Kapitali? Hekk hu, hekk hu, qattajtha bl-aħjar mod, one fil-Belt Kapitali. għażiża ferm għalina lkoll. U tu qattajtha mal-mara tiegħi Nadine, insellmilha minn hawn. Kellkom naqra ħin flimkien. Hekk hu, hekk hu. F'każjonijiet hekk, qisu għax matul il-ġurnata xogħol, hi taħdem ukoll nimmaġina, u xi. Iva, sfortunatament kulħadd il-ħajja saret tant mgħaġġla li bilkemm bilkemm tintaqa' jkollok bżonnhom iva ħinijiet bħal dawn. Qegħdin nistaqsu għax għandna survey ta' kalamita għaddejja aħna jekk titlu fuq facebook jistgħu jwieġbu fuq il-kremazzjoni. Inti taqbel mal-kremazzjoni bħala żagħżugħ? Iva, iva. Hawnhekk insellem lil persuna għażiża oħra fil-familja tiegħi, lil ommi. U minn dejjem qaltli, qaltli kemm naqbel mal-kremazzjoni. U naħseb daħlitli, daħlitli ideoloġija f'moħħi ommi stess li iva. Nselli għaliha minn hawn. Ekku, ekku. Iva, naqbel magħha. Taqbel, tajjeb ħafna. X'inhuma l-veduti tiegħek bħala żagħżugħ meta tara ħamsin persuna bejn sema u ilma? Ħa nistaqsik hekk, kieku int kont Prim Ministru tal-pajjiż, x'kont tiddeċiedi lbieraħ? Tħalli n-nies imutu jew tiġborhom fuq l-art? Dawn, kif għedt tajjeb ħafna inti Alfred, huma persuni umani. Naħseb jiena l-Ewropa għamlet move tajba li tefgħet dan is-suġġett on top tal-aġenda tagħha. Iva, naqbel mal-Prim Ministru, nerġa' ngħid dawn huma persuni umani li li għandna nimxu mal-fidi mat-twemmin tagħna u Għandhom jistħoqilhom kull rispett ta' ta' bnedmin, persuni umani li huma. Irrid nerġa' nfakkar illi dawn il-persuni se jitqassmu fil-pajjiżi tal-Ewropa grazzi għal Joseph Muscat. Milux ji milux bħalkom hu jiena insiefer ukoll. U ftakart, għax aħna ninsew, ta' ħa nsemmilkom xi ħaġa, suġġett differenti dan. Ir-roaming, meta nċemplu, Minn barra minn Malta, fl-Ewropa, mill-Ewropa għall-Ewropa. Kemm konna neħlu għoli biex inċemplu. U kont qed ngħid u ftakart f'żewġ persuni li ħadmu fuqha di. Joseph Muscat, il-Prim Ministru tagħna, li ħadem ħafna biex meta nsi di tar-roaming iddeċidejniha meta kien hawn tal-Presidenza, il-Marlene Mizzi li ħadmet bħala MEP ħadmet ħafna fuqha u nirringrazzja anki tal-xogħol li għamlet kemm damet Membru Parlamentari Ewropew flimkien ma' kollegi oħra tagħna. Imma meta qed insiefru mill-Ewropa għall-Ewropa niffrankaw il-flus, tajjeb niftakru li kien Muscat illi wettaq ukoll din din il-bidla importanti għall-but tagħna. Jiena niftakar kienu jċemprulek barra kont tuħu qatgħa. Vera? Hello! Isma', għax jiena qiegħed Londra, ħa naqta' ta' mbagħad inkellmek la niġi lura. Qas il-ħuk ma kont tgħid hello jew 'il oħtok. Eh? Għax aħna ninsew. Mela, ma' Kane se nitkellmu, Kane jiġi mill-Awtorità Maltija għal-Logħob Responsabbli. L-Awtorità Maltija għal-Logħob ħabbret statistika żvelata minn stħarriġ nazzjonali fil-konsum ta' servizzi tal-logħob minn residenti Maltin għas-sena 2017. Jiġifieri da sar survey biex inkunu nafu fit-2017 kemm il-Maltin nefqu flus fuq il-logħob, hux hekk? Hekk hu. U x'ħareġ minnu? Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilek Alfred u s-sena t-tajba lilek, lit-tim tiegħek u l-familji kollha tagħkom. Fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, l-Awtorità Maltija għal-Logħob, l-MGA, ressqet ir-riżultati tagħha minn stħarriġ fil-konsum ta' servizzi tal-logħob mill-popolazzjoni Maltija għas-sena 2017. X'ħareġ minnu dan l-istħarriġ? Li l-poplu Malti nefaq 128 miljun f'logħob, f'servizzi tal-logħob, tliet miljuni aktar mis-sena 2015. Barra minn hekk, 53 fil-mija nefqu l-flus biex jilagħbu. Issa minn dik il-popolazzjoni 53 fil-mija. 53 percent. Iwa, iwa, nefqu l-flus biex jilagħbu. Żgħażagħ. Aktar minn nofs il-poplu qed ngħidu. Ekku, żgħażagħ ta' tmintax-il sena 'l fuq u kif ukoll ċittadini adulti nikklassifikawhom minn 45 sena 'l fuq. L-aktar logħba popolari fostna l-Maltin tibqa' jibqa' l-logħob tal-lotterija nazzjonali. Fejn nidħlu aħna bħala Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli? Aħna nidħlu li minn dawk it-53 fil-mija li nefqu l-flus biex jilagħbu, wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija rraportaw il-vizzju tal-logħob. Issa, hemmhekk għandna bracket ta' bejn wieħed u ieħor 1,900 u 3,800 persuna li qegħdin jirraportaw vizzju. Aħna bħala Fondazzjoni nidħlu f'dan is-suġġett. Bħala Fondazzjoni m'aħniex kontra l-logħob ta' divertiment, il-logħob ta' rilassament, aħna nidħlu meta dik l-attività tibda twassal bil-mod il-mod għal vizzju tal-logħob u ma tibqax ma tibqax attività pjaċevoli. Aħna bħala Fondazzjoni nkomplu dejjem insaħħu li hemm bżonn ta' aktar riċerka, aktar għarfien hemm barra ta' x'inhu l-vizzju tal-logħob, x'inhu logħob responsabbli, x'inhu logħob kompulsiv u logħob patoloġiku. Nipprovdu alternattiva għall-vizzju tal-logħob u kif ukoll inkunu ta' spalla għal dawk in-nies hemm barra li qegħdin sfortunatament jgħaddu mill-problemi tal-vizzju tal-logħob. Aħna bħala Fondazzjoni nipprovdu s-servizz tal-1777. Il-call centre tagħna mis-seba' ta' Jannar li għadda beda jkun attiv 24 siegħa kuljum. Nilqgħu t-telefonati minn hawnhekk nixtieq nirreferi għal dawn il-persuni li sfortunatament Għaddejjin mill-vizzju tal-logħob l-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti u l-aktar pass diffiċli. Ċemplu wieħed seba' seba' seba' hemm l-istaff imħarreġ sena sħiħa lesti li jisimgħu l-karba tagħkom u se nkunu qegħdin nipprovdulkom għajnuna. Tiddejqu xejn u ċemplu. Tajjeb ħafna. Meta qed ngħidu logħob responsabbli x'jiġifieri? Jiġifieri jien naf is-Sibt Ma nkunu qed nitkellmu ċar. Ma tmurx tilgħab żewġ numri tal-lottu. Jien naf, logħob responsabbli ma tmurx coffee morning. Logħob responsabbli x'inhu eżatt? Ma tilgħabx is-Super Five, ma tilgħabx il-Lotterija Nazzjonali. X'inhu logħob responsabbli? Le, lanqas xejn. Nerġa' nirrepeti, aħna bħala fondazzjoni, aħna favur li l-logħob isir b'attività ta' pjaċir u ta' rikreazzjoni. L-importanti, jiena dejjem insemmi li l-persuna li tkun qed tilgħab iżżomm mal-limitu finanzjarju, mal-limitu ta' ħin tagħha, li ma tarax kbir u jekk tista' tilgħab ħames ewro, tilgħab ħames ewro, jekk tista' tilgħab ten ewro, tilgħab ten ewro. X'jiġri normalment meta persuna Tilgħab b'għoxrin ewro meta fil-but ikollha ħames ewro biss. Tmur fuq il-post tal-logħob li tkun qiegħda fih u tissellef. Problemi li jibdew bil-mod il-mod iwasslu għal problemi oħrajn li tibda tiftaħ bil-mod il-mod it-tieq għall-vizzju. Tajjeb, vizzju Huwa ikrah, nifhimha jiena, meta tirċievi l-paga u l-paga tilgħabha kollha. U għal tqar minn hekk, ikun hawn nies illi l-paga tiġi jagħmluha dejn għax labbuha. Immaġina taqla' elf u ħames miegħa fix-xahar, per eżempju, jew elf u mitej fix-xahar. U inti tilgħab elfejn ewro. Jiġifieri da ħallejt il-familja tbati, hux hekk? Hemmhekk. Għandna l-bozza l-ħamra tixgħar sewwa. Hekk hu, il-problemi huma varji, sfortunatament. Wieħed għandu jsaqsi lilu nnifsu diversi mistoqsijiet. Inti wara l-attività ta' logħob tiegħek tħoss il-kuxjenza tniggżek? Stajt infaqt dawk il-flus għall-familja tiegħek, għal modi oħrajn li inti bħala alternattiva għal-logħob? Finanzjarjament inti qiegħed tissellef il-flus biex tilgħab? Mistoqsijiet bħal dawn persuna għandha tidħol daqsxejn waħda ġewwa fiha nnifisha u tgħid isma' jiena għandi problema għandi il-will power biex negħlibha, Ejja ħa nsib l-għajnuna, l-għajnuna qiegħda hemm, Ċemplu wieħed seba' seba' seba'. Aħna nipproċessaw ukoll formoli ta' esklużjoni għal fid. Persuna teskludi lilha nnifisha milli tidħol f'każinò jew f'ħanut tal-logħob liċenzjat mal-Awtorità Maltija għal-Logħob għal perjodu ta' sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. Jekk persuna tiġi. Iċċempel fuq il-1777 u tibbukkja appuntament biex nimlew flimkien magħha l-formola ta' esklużjoni u din il-persuna trid timlieha għal perjodu indefinit, l-importanti li ġġib magħha ċertifikat mediku u fuq dak iċ-ċertifikat mediku jkollha miktub mingħand speċjalista li hi qed tbati mil-logħob patoloġiku. Logħob patoloġiku x'inhu? Tant tibda tagħti importanza lil-logħob li l-logħob jiġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet. Kif għedt tajjeb inti, hemm każi li jirċievu l-paga kif tidħol toħroġ fil-logħob, li hija hija sfortuna speċjalment meta jidħlu l-familji b'tfal. U jqumu filgħodu jaħsbu fil-logħob. Iva. Mela hemm għandek problema kbira. Hekk hu. X'parir tagħti 'l min għandu dan il-vizzju u x'wieħed għandu jagħmel biex jikkuntattjakom? L-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli. Tiddejqu xejn, il-call centre tagħna ilha miftuħa mill-2015, minn dak iż-żmien 'l hawn. Minn hawn insellem l-Onorevoli Silvio Schembri li kien Chairman ta' dak iż-żmien li ħadem bis-sħiħ biex beda dan il-call centre. Mill-2015 s'issa għamilna avvanzi kemm bħala taħriġ u kemm bħala staff. L-għajnuna qiegħda hemm, tiddejqu xejn, m'hemmx mistħija f'dawn l-affarijiet. Nisimgħu l-istejjer tagħkom u nagħtukom l-għajnuna kemm nistgħu. Naħdmu wkoll id f'id, minn hawnhekk insellmilhom, mal-Caritas, il-Gamblers Anonymous u kif ukoll ma' setqa, l-FSWS. Nirreferu ħafna każijiet għalihom ukoll. Minn hawn nixtieq nallaċċja punt importanti biex Inkomplu naħdmu id f'id għall-ġid ta' dawn il-persuni li jbatu mill-vizzju. Grazzi Kane, mela one seven seven seven, wieħed sebgħa sebgħa sebgħa, hija linja li fuqha tistgħu iċċemplu, wieħed jista' jserraħ rasu li hemm kunfidenzjalità fuq din il-linja one seven seven seven, nies ittrenjati apposta biex ikunu jistgħu jiggwidawkom. Tħallix aktar il-vizzju tal-logħob ikisser lilek u lill-familja tiegħek. L-addiction għal-logħob għandek tneħħiha għaliex il-ħajja tal-familja tiegħek u tiegħek ikunu miżerabbli. Tispiċċa qas ikollok biex tħallas l-affarijiet essenzjali tal-ħajja. Għalhekk ċemplu 1777 anke jekk żewġek, sinjura, taf li għandu dil-problema, tkellem miegħu, ċemplu fuq dan in-numru, tistgħu tmorru bħala koppja titkellmu u l-importanti li joħroġ mill-vizzju. 1777. Grazzi ħafna Kane u s-Sena t-Tajba lilek, il-mara u l-familja kollha. Grazzi lilek Alfred. Sellili dejjem għal Pawlu Said. Insellmik. L-aqwa plejer li kellhom ir-Rabat ta' kull żmien. Hekk hu. Tajjeb. Sellili għal wieħed miz-zijiet tiegħi. Pawlu jfakkarni ħafna f'ommi hu. Kienu dejjem dejjem close. Naf li forsi jkun qed isegwina u nselli għalih. Minn hawnhekk mument Ta' pubbliċità, Irroddu Hire lil Dave Supermarkets, Irradar Properties, Silvio Bazaar u l-prodotti.